Seche moko bende life bedo matek ma sani kata mana konyagi joma joma joma ne chiwo joma ne chwadowa nyaka tip bwana ma in idonjo adonja e club ni pok ikawo kata microphone ng'ato ose ng'ato osechwade alofu ioma oma ni paka paka opija kaeli koth nyere bandu ng'ato osebiro kanyo osechwadi 1500 Eh, Jakisi. Yes, daddy.

Ee. Ee. Mwana okoro nyasaye achiel nooro 1500 mana keto kacha to modong' adhi deal go seriously wewe sani sani nyaka ibed tengo nyocha wayudo mana agochna ne oyulo pok achamo asebudho nyasaye achiel kapok abilo gimoro Munyulo gini bende machendo ma gin gi pesa to githeko githeko ma kia kata ang' noor. Hello. Bwana nyulo bwana weri koda bwana. Ini kodi iwacho ang'o? In ang'o miwacho adieri? Bwana piny nosekethore chon, korona noseketho piny. Sani onge be dakiyud ka ng'ato go kata thum kamoro. Ati nini kanye? Bwana yule bwana unjo bwana usela so pesa chon bwana. Dumna neni nyocha neni e media gini e media kikwana kikwana dola. Yeye. bwana unu joma ne oseloso pesa bwana unu joma noma un joma joma baninga ma un joma yo joma yo ah? western union ah, tim niya an gimomiyo agochoni bende momiyo iwinjo kawuoyo kodi ni Atema tema nyiero mondo polise gi one ni samoro amor nagocho ne ng'at mang'eyo. E ok awuondi but wawach kodi gima ang'eyo. Ok amor, jogo omaka, aya nitiere gin e kafyu moro motimore nikia, ji ok donj ot sa ariyo to ji donjo sa achiel, gini sa apar gariyo ni. Koro ing'e ni ang'o ma nadonjo ni i? ka kala kara akalo gi koro ing'eni ok ang'eyo ni kare gisego tear gas mbele na koro kawo mana aringo ni to tear gas odhi obaga ma kata obaga ma oh eh koro gikawa an sani a Gitera police station po gi gine gitera police station but asewuoyo gi mwesimiwa moro ka gine not mwesimiwa yani OPD o, PC yani PC maka asewuoyo gi PC mm, asewuoyo gi PC ma PC nonyisa niya baba kopo ni anyalo miyogi kata na twelve hundred to gigine ginyalo weyo. Awuo gi pise ma kae Onyulo. Yes bro. Koro akwa kama, wuon simu bro maya simu, timni kata kamba aonge go. Ei wuoche bang' giwacho ni gi girwaka koni. Koro k- or, aa, ma e an gi eighty bob ma adong' go ofuko. Koro orna gine, orna aora please, one thousand, one, an gi eighty dong' you ma, you subtract from that twelve hundred. Wamiyi paybill number, yes. sabru en 24 bwana ing'ama nya- idhi konya bwana ok awuondi en gi- gima nya kata refund ni after this en mani gini koro ko wach mar corona ni then koro dhi obedo kamano ok eh, eh, koro ing'e ni gikawo ok ng'e ni gidhi maka ok ang'eyo ok ang'e ni gidhi maka nyasache dap kata da- daringo manyumora kata e siwech Ada- you know me you know, onyulo onyulo you know me I,

Yes. Koro on or nam yeah, on aora one eleven eleven hundred gi twenty. Yes. Okay. Uh, kik iorna ba wami okay, ka ok inyal oro wami nam. Sawa. 22 50 39 e mano minyalo mano mar gine mar margi kae mar gine mar e mano lipa na mpesa e sawa sawa koro keta keta sani pod wawuoni then koro a confirm ni gisegin then anyisogi ni pesa no osedonjo anyis oh, nick yes nick Ya, to dong' ma to ging'eyo bana. Ng'ama osego somo dongo dongo bana nyaka chachil bana. Thank you bana. Yes. Ha? Ati pesa odonje ang'o? Eh, en aena kanyo dung' japolo wan wines and spirit. Emo emo neno kodonje. Japolo wines and spirit. Ah ah gine kiki ah ah kiki omni golo pesa no back don't don't gine kiki gol ne jo safaricom pesa no donjo kama sawa dongo ndik ni japolo wines and spirit yes japolo wines and spirit yes it is there Eh, apa ni gikawo ga ka japolo kanyo Ka- kanyo ma ka gisekawo pesa no to they, they send there for the- you know, for japolo when some spirit then they go there they they, they, they, they swallow the money yes for their for, if if if if if they want to allow someone they you you give them for your gine buy goods and for japolo wines and spirit uh, thank you sawa sawa nyul haya ato koro ang' itim nang'o yawa sama igombo madho konyagi to jomoko bende twa ni mondo jomoko to winjo maber nyuro gini koro ywere un uyweru nyaka wawuondu nomakwa onge tabu we walo